Nah imbah am.
Tapi kuma. Hah sakit sakit videonya kawan ai ih ikam kalawasan nonton video video yang kaya ini nih mau gila saurangan karena mahayal saurangan kaitu nah bininya di video cakah nang nyata ku kurang labih ya kalo.
Yakin ga mau sama janda.

Humm kaya sensasinya tu kaya what the fuck lah menggoda banar humm jadi ini ujian gasanku kawan nang hudah babini ya kalo lih iih banyak banar janda diluar sana tu yang mungkin bisa ma ma maluluhkan hati lah istilahnya ya kalo lih sebenarnya kada maluluhkan hati pang mambangkitkan birahi nah itu tu nayanya. Tapi bagus lah videonya kreatif juga. Mm-mm. Kayak melikit pancis buat pas dia meladak. Mm-mm. Handaknya buritmu nama meladak kawan eh. Jangankan handak naik ke sini, menyambati ngarannya haja bamamai nang tuha di rumah. Nah. Maksudnya bapandir HBE di rumah kuitan bamamai ya kalo lih. Bagus artinya kuitanmu kaitu nah malarang ikam ke HBE ni karena ya ikam tahulah apalagi lantai lima mm nang babuangan haburuku tu nah kabawah what the fuck lah. Kak mau dikenalin sama pramugarinya. Yang pertama ada mbak. Mbak Cindy dari mana mbak? Dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Lalu ada mbak. Badui dari mana mbak? Dari Lampung. Yang paling senior, mbak siapa? Kakak kahit, ada ka aya, dari tadi di sini. Asli kawan, hah asli kam. Mimpi aja kita baisi nang mudelnya pacar atau bini pramugari nih. Iya kalo, kada bakalan dapat kaitu nah. Hiih kacuali ikam pilot. Humm. Pasukan Troy awam jadi pilot jua, paling naik niur. Napa ih. Ini video nih kenapa gerang? Kisahnya kada dibalas kaitu leh. Hii ayuh ada rita ikam kaitu nah kada dibalas. Makanya pasanglah foto profil tu nang filternya what the fuck. Nyaman bibinian tu tergiur pas betamu wan aslinya kaya oke lah jarnya kan. Lupakanlah semua kenangan ini hancurkan. Aku yang terlalu bangga memilikimu dan kamu terlalu malu untuk mengakui aku. Waduh kawan.

orang tuha pamer pamer jeleh pamer iPhone kayak itu nah banyak mereka kanakan wah ini kan kulihat instastorynya tuh nah aja HP iPhone pang coba HP nang anu nang nang lain gitu nah aku udah nyambut mereknya lah kira bamamai pas ukantroy bang HP ulun ini bang ay pian sambut kada baik kah Kada baik ai bertahan yang penting nonton channel khp official lah hp itu jangan nang ranai wara bang kuotanya kadada nukar bang duitnya mana ya beusaha situ iih.
Cari lakian tu jah kada usah gin nang gagah kada usah gin nang bungas biar kada sing duitan ha asal satia tahi. Tahi tahi ngini kacamata tu ya ti kaya sisiur asli.

Han, ngarannya udah ding disambat uleh urang dan itu viral what the fuck. Tuhuk banar beulah video nang harat-harat, lapah banar handak viral. Sakali nyambat odading mang olih lllllll ja viral. Han, kayapa kah itu handak maju bangsa kawan ai. Humm. Kaya maksudnya tu untuk viral tu akhirnya kita kiblatnya ke arah situ. Cakam misalnya kita tu kreatif beulah video imbah tu viral, nah kakanakan tu paumpat ka situ inya. Ni karna odading mang oleh ini viral, jadi urang umpat umpatan jua basasambat nang kada kakaruan. Hiih. Umai. Santai cil. Hiih. Hah. Kada nang tahannya kita kawan ai. Bibini hai nya nah katipang katipung tapi bagus haja lah. Daripada bubuhanmu manyilih drill baik nang batarbangan kaya ini ada jua dapat pahala. Kreatif jua ya ti anunya apa tarbangnya tu dari mudilnya kaya apa nih cuntang tahu lah cuntang nang gasan bubuhanmu mandi itu mangubui butuh.

Ya, bujur jua kawan ai. Hiih ni kata-katanya nah. Karena pasukan truk yang ketujuh tu bang, ulah handak kata-kata pian. Okey lah hiih. Maksudnya tu kawan ai, bila kita tu mendekati bibinian jangan terburu-buru menaruh hati di situ tu. Ni kadang-kadang urang ada nang misalnya hanyar bebaya bachattingan, hiih hudah menaruh hati, menaruh perasaan, timbulnya kada handak baper seurang ya kalo lih. Jangan lah, labil banar becinta napa pang pasukan troy. Jangan, jangan.

Tarik sis semongko.
Hn loko lih. Tarik sis semongko ja tu apa gerang. Iih viral kata kata nang kaitu tu. Kina tiba tiba napa kah pulang apa yo misalnya bahong bongol banar nah tu bisa viral kaitu tu. Iih hah. Mending apa jua bungasnya ai.

Hahai jua ai, handak banar nah. Naruto sakalinya mati. Urang manangis tu hal-hal nang mudelnya tu bujur-bujur sedih. Misalnya kuitan kah garing atau apa kah. Hihi beruku kah habis han. Kada kawa bagabul kaya itu nah. Nih Naruto mati. Ikam ke Jepang tahu lah. Jepang kah Korea kah Naruto tuh aku kada paham lah pokoknya di dairah luar negeri situ kawa kada malawat disitu dah kawa kimus pang wah nih ngapa kah jua kawa naya nah aku malihatnya lah. Kada aku. Ayu pang nah, jangan lagi nang kaya itu nah. Iih gelianan tahu lah. Hah. Senyumnya kawan manis bener. Asli coba ikam lihatin nah. Kekeluleh kita ulang nah kawan. Ini biasa aja asalnya ya. Coba pasnya tertawa kayak itu kayak oh hai. Iya kalau Ah ini video yang kuda bedamba kawan hai. Ya kalau leh. Nih biniku yang nonton mohon maaf lah sayang. Ini konten sayangai kada masalah nang ulun handak. Makasih banyak yang sudah singgah ke warung ah kawan nih. Di mana warungnya ja? Pasar Subuh Sekumpul Martapura Kalimantan Selatan. Pasukan Troy nih. Ayu pang. Adakah nih nang handak ka sini silahkan nih Pasar Subuh Sekumpul Martapura Kalimantan Selatan. Bang ulun jauh bang ai pasukan Troy aku tahu pang inya dari Amuntai, Barabai, gala macam. Mun ikam sawat ka Martapura cangkal banar ma warung. Hiih.